Well well well well abusuafoɔ Nyankopɔn adom ɛɛ afe akɔ abɛto yɛ bio yɛ nfa seda ɛma Tweduampɔn sɛnea ɛda biara yɛka no sɛ ɛɛ ɔman Ghana bɛyɛ yie a egyamina wɔ so nti afe akɔ abɛto yɛn deɛ ɛsɛ moma yɛnfa seda kɛseɛ ɛma Tweduampɔn ɛnɛ Ɛyɛ eh mo road minister mo road ambassador Billy Snaps ne birthday nti no eh mo a mo aware ne mo a mo wɔ Ghana ha a mo hwɛ me video bia no eh me videos a mo hwɛ nia no ɛnɛ da yi so Nyankopɔn ɛde afe baako aka me mfie ho a eh me ɛyɛ celebrate me birthday kɛseɛ eh nti channel wei deɛ ɛnɛ deɛ me dedicate ama me birthday ɛne mpanyinfoɔ a mo hwɛ me video nia no sɛ Nyankopɔn nhyira mo Mo a mohwɛ me videos a mohwɛ ɛwɔ amono ne ne nua no nyame nhyira mo Mister Paul ɛɛ eh, wofrɛ me ndora na Nyankopɔn nhyira wo ɛɛ eh, sɛ wo nso wayɛ ɛɛ eh, wafɛ mu deɛ ɛda support yɛ mo a mo donate yɛ for the drones nea no yɛtumi anya twenty dollars ɛɛ so far yɛtumi anya twenty dollars efi mpanyinfoɔ bi wɔ nti yɛhwɛ anim sɛ other ones no ɛbɛba dɛn no deɛ ɛɛ yɛtumi akoto drone nti ɛnɛ Me paake ɛɛ me gye wagon yi me car no si hɔ no na mepɛ sɛ me hwɛ ɛkwan so sɛnea yɛ kaa sɛ tunnel no a ne yɛ sɛɛ fam ɛwɔ Agya Herber no ɛte a na nkorɔfoɔ ɛtwa kwan mu a yɛ kɔ kaa ho asɛm a ɛda no hee ɛwɔ ɔman Ghana mu no yɛ ba bɛhwɛ na yɛ kaa no nso aban ɛtumi ɛtie yɛ sufrɛ ama ɛɛ ɔde metal you know trusses bi ɛne you know ɛɛ adeɛ ɛbɛtumi ɛsisi saa ɛhɔ kwan no ama na ma wɔn a wɔtwa mu wɔ hɔ no wɔn ɛtumi ayɛ dɛn ɛgyae Ghana asoɔden mesi next year abaa bɛgu kaa no mu. Pra yɛbɛgu kar no mu. Yɛkyew a, yɛ nguaw a wobɛyɛ adwuma, wobɛpra. Enti ka me ho ɛnnɛ ɛnnɛ, yɛnkɔfa kwan no so na yɛnhwɛ dwumadie a yɛbɛdi akyi. Enti so far so good deɛ, yɛbɛka no sɛ saa pɛpɛpɛ na yɛhwɛ sɛ ɛɛ anim no, you know, ɛkwan no wɔbɛtumi ayɛ ama no ayɛ fɛ. Enti no, yɛrekɔ ne yɛakɔhwɛ sɛnea Ɔfankɔɔ ase na ayɛ. Tunnel no a meka sɛ ɛno nso yɛmfa so no, ɛno nso, Mehu sɛ nkurɔfoɔ asase a ɛrefa Tana no ase ɛsiane sɛ ɛbaa no sɛ wɔntumi nkɔso no bio no nti na wɔn yi so Tana no fɛfɛ ɛna yɛhwɛ no nti Ghana mpuntuo wɔn sɛ driver bi egyina ebi ani o wɔn sɛ driver bi egyina ɛna this guy so akɔ so kaa no so Ghana mentality no yɛayɛ bus stop na ɛsɛ driver no okɔ no nti wɔn ese no. Yɛte wo a, na wayɛ dɛn? Na yɛafan ne wo. Yɛte wo a, na yɛafan ne wo. Nti mekɔtwa nama plate no. Mekɔ akɔtwa nama plate no. Driver ni, sɛ wogyina ɛwɔ main road a, is it the right thing to do? This is what we're talking about. Sɛ car mu ntie no. Mekotwa na ma plate no na ma ankasa ma yɛ mo investigation na ma plate no nti ama yɛ police foɔ mo nkaa wei a mo nkye no wɔgyina ɛwɔ the main stretch of the road wɔgyina ɛwɔ the main stretch of the road nti ho kaa no a mo nkye no wo a wonim kaa yi bia no mo mmɔ wɔde nkye no because you are not supposed to cross ɔmo yɛ wei ɛde ma ɛsɛ mo obie ngyina ɔmo yɛ ha sɛ main road yɛ ngyina ɔso nanso Ghana ni Ɔpae. The outer lane ne service lane a yɛayɛ no deɛ ɔmo mpɛ no. Yɛayɛ metals wei sɛ ɛno na ɛbɛboa in case sɛ obi feli brake koraa mpo so in case sɛ bɛɛsi no ɛbalance na ɛɛ ebetumi ayɛ dɛn ese bi nanso ebi mo still na ano asoɔden ɔmo gu so a ɔmo kɔ se na drivers no bi so asoɔden ti no. Ɔmo yɛ dɛn? Ɔmo gu so a ɔmo ɛɛgyina wo bus stop. So wei no ɛsɛ Ghana mpaninfoɔ ne Ghana police mo ka me ho na yɛ campaign wei. Sɛ yɛn pɛ sɛ obi biara bɛ gyina ha, wo a bɛ gyina ha no yɛ to a yɛ bɛ dɛn? Yɛ bɛ fine wo. Yɛn ntwɛn ɛma obi ɛnwu ansana. Yɛkyerɛ dɛ yetumi aka sɛ yehu yɛn anka. Yɛntwɛn mma obi nwu ansa na yɛahu sɛ yɛka sɛ yehu yɛn anka. So this is how the road looks like? Sɛ na wɔawie kwan a ɛsɛ sɛ yedua to ma obiara adi akɔneaba. Na Christmas wei, yɛmbue kwan antom a, anka menim deɛ ɛbɛsi esiane sɛ na the traffic congestion a na ɛwɔ ha no na ɛyɛ very very much. Na the traffic a ɛwɔ ha no ɛyɛ very very much. Ɛnna ɛyɛ Buronya.

Wo so bi so ɛkɔ se ɛhaa eti no ɛɛ yɛ ka sɛ mind kɔ se a saa wɛ fɛ eti no yɛn hwɛ nim sɛ yɛ nyɛ wɛ wɛ wɛ yɛ bɛ ma efu to aba oh chairman yeah you know say you know say you know the cross for here.

Why so start no? What's it? Who name I say? Eh, there's a tunnel here. What we are car this no? Tunnel I was here. It's a beer fast here. I had no a eh, highway. So I don't worry why. Into eh, South America no highway yẹn cross it. Ọsẹ onim ha. Na onim ha mpo no. Ghana ni mbẹ na ọno onim ha. Ọbẹ ọmbisa. Ghana ni onim beebi mpo ọsẹ obisa. Enti wɔde metals wei, ɛɛ metal barricades wei ɛbɛgye ho ara kɔsi to the last end. Na wɔayɛ dɛn? Na wɔatumi ayɛ dɛn? Agye ho yie. So that crossing crossing no ɛso bɛtwa. Aha nti me cars ano wɔatwa kwan mu wɔn. Wɔn sɛ ɔkɔ. Wɔn sɛ ɔkɔ. Me cars onim paa ɔhyɛ no ayɛ sɛ ɔsɛ onim a wɔn sɛ ɔkɔ. Onim sɛ tunnel no da hɔ. Ɔkɔfa tunnel no. Tunnel no ɛwɔ down nti mesrɛ mo. Sɛ munnim sɛ Tsano bi da ha a, eh, woduru Egya Herb a, eh, hɔ a, Tsano da hɔ a, eh, owia fa so. Tsano da hɔ a, owia fa so. Tsano da ha. Nti no, ɔno mmom ebisa me sɛ, sɛ kakra me ro, me nso menni hɔ a so meyɛ video to advocate for the good thing a wɔyɛ. Na yɛbɛsrɛ aban sɛ, eh, nwura wei no a, grass no, nwura ahyɛ ase afuo mu. Enti no, yɛbɛsrɛ sɛ anka mode machine bɛmmɔ owu asu kakra mmae a, na anka yɛn ani bɛgye, na anka ɛno nso ayɛ dɛn, aboa. Ahaa, enti no outer lane no deɛ yɛbɛsrɛ Ghanafoɔ momma yɛnyɛ aso na yɛntumi ayɛ dɛn, ɛnuse outer lane ɛne service lane no. Yɛsrɛ mo nte aseɛ a, service lane no, ɛno ne outer lane, enti yɛbɛsrɛ mo, monyɛ sure ma yɛn na. mma yɛn adwuma na yɛyɛ no ndi mu. Bere a na Mister Paul refrɛ me kasaeɛ na wɔresu sɛ adɛn na yɛn nsi yellow lines, what is the benefit of using the yellow lines? Ghana, eh, I want to just throw this, eh, obi biara a onim the benefit of the yellow line no monkyerɛ yɛ. Ɛsan sɛ Ghana deɛ akɔyɛ sɛ yellow line deɛ yɛn nim ade korɔ koraa. Meanwhile, the same Ghanaians will go to the state na wɔn ayɛ dɛn? na ɔma kɔ twi car na yellow line no wɔ so nti yɛbɛsrɛ yellow line no ɛho mfasoɔ ɛne sɛn wo a onim no mesrɛ wo comment no mo ndrɔpe ɛwɔ comment section ase na yɛntumi ndi dwuma ɛɛ yɛbɛsrɛ ɛɛ Ghana mpanyinfoɔ mo mmoa yɛ na yɛntumi advocate for the better Ghana agenda no ɛɛ nti tano na meka no mekotwa tano na bɛkyɛ ho. na mo ho wee a, wonam ha sɛ sɛ ɔfa tana no, ɛno nie. Ɛhɛn, enti no, obi biara, tana na mɛka no, ɛno nie o, tana no, ɛno nie. You should pass here. Tana na mɛka no, ɛno nie. The only thing ne sɛ, wɔn sɛ nsuo ha wɔn pawa, enti no, ɛyɛ bɛsɛ sɛ mpanimfoɔ mo maybe hu biribi. Nsuo tɔ a, nsuo no nam ha sɛ saa, ɔho, nam ha sɛ saa, na ama asa akɔ tana no nim. Nti akɔyɛ sɛ tana no ɛyɛ ayɛ useless kakra. Nsuo tɔ a. Ɛkɔ ta na onim na ta na ayɛ yɛ users akra. Driver bajo boss kuonim why aha no sua kuonim yɛsrɛ wo ɛhɛn no bɛbɛ boa yɛ eti no ɛɛ ta ho sɛ obiara fata no nim obiara ɛfata no nim ɛhɛn eti no yɛbɛsrɛ sɛ ɛɛ obi biara ɛnsu ta na no ɛɛ obiara ɛnsu ta eti no ɛɛ bus stop no so far no ɛno nie. Enti no wo a wo resu car biara anaa sɛ woapɛ sɛ ɔfa car biara no mesrɛ wo momma yɛn su bus stop no let's try and use the bus stop na ɛno mo yɛ dɛn ɛmboa yɛ alright enti no wohwɛ a wɔn fa car ɛwɔ bus stop ɛyɛ wo sɛ ebi mo ebi mo anim ɛna ebi mo nso ebu mmara no enti no ɛɛ wɔn fa car no ɛwɔ bus stop ɛɛ maame ne sɛ sɛ maame maame ne wɔn nkɔ bi a wɔkɔ.

Paa wohu wodi kan hu mi ɛho sɛ me cross yɛ. Why do you cross? Adi na o cross? Because ɛkwan na wɔn yɛ deɛ wɔn aboa yɛ mu wɔn but wɔn sɛ mimi sɛ mi yɛ landscape design. Wo yɛ landscape design? Ɛwɔ K University but wɔn sɛ sɛ na akwan yɛ yi ɛɛ beebi a bus stop ni wɔn deɛ ɛyɛ bus stop bus stop ni deɛ ɛyɛ mu but beebi a nipa bɛfa aba bus stop ni deɛ ɛden. Ah, yɛ pakyɛ a. Landscape design no no ɛyɛ dɛm adeɛ ɛnom yɛ akwan ho nneɛma monim monim sɛ road signs ne adeɛ no ɛno bi na ɔka no anaa ne ni ahyem ne ni ahyem nti na na sɛ you are also you are, you are also you, you know how to construct na sɛ wohu kwan a wotumi redi kwan no sɛnea ɛte

Esiane sɛ yɛyɛ no saa so a ɛmmoa because you see a wo sɛ wonya chance kɔ US sia no a I I bet you sɛ you are going to use their rules. You be riding on the same rules a wɔbɛtoeɛ no obi obi ansa no ho. Nti adɛn na ɛha wo sɛ ɛno deɛ nti adɛn na yɛn nsa ma wo view nko ara. Ɛɛ ba ɔn sɛ ɛna mɛka no ɔn sɛ ɛwɔ sɛ ɔso di kan de ɔmo a ɔmo nti a ɔyɛ kwan no so ma ɔmo no. Ɛhɛn because. Nti wɔn sɛ broni no ɛdwen ne nkɔfo ho ba Ghana fo de yɛn dwen yɛn nkɔfo ho. Mesrɛ wo, ɛnyɛ saa na mepɛ akyerɛ o, but nea mpɛ sɛ mekyerɛ ne sɛ, sɛ kwan no woyɛ ama nipa sɛ nipa ɛnyi su. Nokorɛ. So ɔmo a ɔmo ɔma ntɛm no mu, ɛhɛɛ. Ebusua, wohu deɛ meka no, ebia ne sɛ papa yi ɛde ne kokyɛ kokyɛ kokyɛ ɛkrɔse kwan no. Ɔho. Nti sɛ anka eyi bi wɔ. Nti mɛta no ayɛ, bɛɛ na ɔmo kɔ so a, ɛna ɛde mɛta ɛbɛtwa mu. Nti ana, ako ne sɛ no nti no, ɔmo nso ɔmo hu nyansa ɔmo de kɔ. Nti sɛ yɛ saa de kɔ dan hɔ a, ɔmo bɛsan akɔtwa mu anaasɛ ɔmo bɛyɛ dɛn? Ɔma mimia mihu sɛ ɛbɛtoa so saa sɛ mo twa wie a ɛyɛ sɛ ɛbɛsa ayɛ dɛ yɛbɛsa aforo. Ɔmo twa bɛsa aforo. Ɛɛ bɛforo. Ɛsɛ mo dɛ ɛforo na na ɔpɛ sɛ ɔmo fo. Ɛɛ but wɔn sɛ na mɛka no wɔn sɛ kwan ne deɛ o wayɛ a ɛyɛ ɛyɛ sɛ wayɛ kwan no but wɔn sɛ nip o yɛ sɛ nipa yi su ɔ ntaali sɛ ɔsɛ mo so mo yɛ no wɔn sɛ o ɛɛ nipa no o ofi ha nipie wɔ ne sei ahɛ ano bɛfa afifi. Mɛmɛ ɔne pɔmɛ sɛ.

Oh eh anka bɛ bɛ okay mo fix ni wa sɛ bɛ boa ɛna secondly ni nso no at least mo mo mo yɛ bibi fa aha sɛ no eh sɛ na nso bɛ cross a ɛbɛ boa yɛ. Yeah deɛ mɛka ne sɛ eh ano mene mo mmra ne aha ne deɛ sɛ bɛ bibi fa ho deɛ ne bɛ boa ɔmo nso yɛ hwee fa ho deɛ the only thing ne sɛ they've done a tunnel whereby everybody should use a tunnel

Ɛɛ, ma me ne last driver yi nkasa na yɛhwɛ ɔno nso ne masɛm. Ɔfɛne kɛseɛ, afɛhyɛ pa, bia bɔkɔ. Ɛɛ, yɛwo sɛ wɔbɛ pake wɔ kaa wɔ ha, wotwe obi anaa? Wofɛtwe obi? Okay. Ɛɛ, yɛda wase sɛ wotumi nhyiri wo science no.

ɛna watumi apake wɔ highway so meanwhile no papa yi a ɔkɔ yi wɔtu kwan da ehu sɛ na amano no ɛte da nanso still na san sɛ ɔman no ɛyɛ nfa mmara bi ɛmba na ɛnkyerɛ wɔn ti no ebusua ɛɛ yɛn hwɛ adeɛ sɛ in case sɛ driver ni paake wɔ highway anaasɛ ɔfa obi wɔ highway a wosusu yɛn sɛ yɛn ne dɛn hello hey hey driver driver

Yɛda wase. Ɛmu nhyira wo. Ɛɛ sɛ wotie nkɔmmɔ no a, obi a watu kwan na no, ɔkasa a ɛyɛ different. Ɛbia ne sɛ cars yi ɛsɔfe sɔfe saa. Wo sɛ ɔmo nso stɔfe. Saa pɛpɛpɛ nti no, yɛbɛsrɛ sɛ obiara mmɔ mmɔden na mo use kwan no ɛne road signs no ma yɛn. Me din ɛde Billy. Ɛna de mɔ obibiara ɛyɛ papa ɛmɔ obibiara ɛna ɛm birthday nti no me subscribers no ɛɛ wei deɛ mo nkyɛm adeɛ mo nkyɛm adeɛ kakra mo nkyɛm adeɛ aha ɛna ɛm birthday na me so mpɛ yes me de mpɛ twɛ wɛnum kakra yɛn mi sɛ obibiara bye bye.